Хәерле көн балалар! Кабаттан онлайн мәктәптә очрашуга шатмын. Әйдәгез әле, кулны кулга тотыныйк та, бер-беребезгә елмаик. Ә хәзер тирән итеп сулыш алыйк һәм киредән чыгарыйк. Күрсәтегез әле миңа уң кулны, сул кулны. Менә сиңа уң кулым, менә сиңа сул кулым, уң кулым, сул кулым, менә сиңа куш кулым. Балалар, сез әкиятләр яратасызмы? Бүген мин сезне Теремкәй әкиятенә кунакка алып барам. Игътибар белән мине тыңлагыз. Нәкъ басу уртасында Бик матур өй тора. Бик биек тә түгел, тәбәнәк тә түгел, нәрсә ул? Теремкәй! Бик дөрес, балалар! Менә без сезнең белән урман аланында. Шушы матур аланда бер теремкәй бар. Ә аның янында каен агачлары үсә икән. Теремкәйнең янында үсеп утыручы каен агачы белән чагыштырып карыйк әле. Әйтегез әле, теремкәй нинди? Әйе, тәбәнәк. Ә каен агачы нинди? Шулай, биек. Әйе, бик дөрес, теремкәй тәбәнәк, ә каен агачы биек икән, дуслар. Бер вакыт тычкан алан яныннан үтеп барганда, шул теремкәйне күреп алган һәм шунда барырга уйлаган. Теремкәйгә барыр өчен ике юл бар ди. Берсе озын, Ә икенчесе, кыска юл. Кайсы юл белән барсам, тизрәк барып җитәрмен икән дип уйлаган тычкан. Балалар, әйдәгез тычканга ярдәм итик. Менә монда ике юл бар. Берсе озын, ә икенчесе кыска. Әйтегез әле, тычкан кайсы юлдан тизрәк барып җитә алыр икән? Әйе, кыскан юлдан барса, тизрәк барып җитә. Әйдәгез, карыйк әле. Тычкан безне тыңладымы икән? Әйе, тыңлаган. Теремкә янына барып та җиткән. Шулай итеп, тычкан теремкәйдә яши башлаган. Балалар, әйтегез әле, тычкан ничәнче булып теремкәйгә килде? Нәкъ шулай, беренче булып. Бу аланнан ерак түгел бик матур күлдә бака яши икән. Беркөнне бака күлдән башын чыгарып караган, һәм теремкәйне күреп алган. Бака түмгәктән түмгәккә сикереп, күлнең шул ягына чыгарга уйлаган. Ләкин түмгәкләр гади түгел, аларга саннар сугылган. Бака саннарны танымый икән. Балалар, әйдәгез, аңа ярдәм итик. Ничек дөрес итеп сикерергә икәнен күрсәтик әле. Бер, ике, өч, дүрт, биш. Яхшы! Шулай сикереп барганда, аланга килеп тә чыккан. Бик матур фигуралар күргән. Бу фигураларның формалары нинди икән? Алар нинди төсләрдә? Әйдәгез, бергәләп карап китик. Беренчесе нәрсә? Әйе, түгәрәк. Бик дөрес. Ул нинди төстә? Кызыл. Шулай. Алдагысы? Өчпочмак. Дөрес, балалар. Нинди төс белән бирелгән? Сары. Нәкъ шулай. Өченче фигура? Шакмак. Бик дөрес. Нинди төстә? Зәңгәр. Әфәрин, балалар! Булдырдыгыз! Бака сезгә рәхмәт әйтеп, юлын дәвам итә. Балалар, карыйк әле, бака бакылдык чыгып җитә алды микән? Шулай итеп, бака да теремкәйдә яши башлаган. Теремкәйдә ничә хайван яши? Әйе, икәү. Бака ничәнче булып килде? Шулай, икенче! Теремкәй янына сикерә-сикерә бер Куян килеп чыккан. Аның да теремкәйдә яшисе килгән. Куян аланга килеп чыккан. Бу аланда чыршы агачлары һәм гөмбәләр үсә икән. Ә Куян саный белми. Әйдәгез куянга ярдәм итик, балалар. Бу аланда ничә агач бар? Әйдәгез саныйбыз. Бер, ике, өч, дүрт, биш. Яхшы. Ә гөмбәләр ничә? Бер, ике, өч, дүрт. Бик дөрес, дүртәү. Агачлар күпме, гөмбәләрме? Агачлар күбрәк. Нәкъ шулай. Агач белән гөмбәләр саның ничек тигезләп була? Әгәр дә бер гөмбә өстәсәк, аларның саны тигезләшә. Әфәрин, балалар. Куян безгә рәхмәт әйтеп, юлын дәвам итә. Менә шулай итеп, куян да Теремкәйдә яши башлаган. Әйтегез әле, хәзер теремкәйдә ничә хайван яши? Өч. Бик дөрес. Куян ничәнче булып килде? Өченче. Шулай. Берникадәр вакыт үткәннән соң, төлкенең дә юлы теремкәй аша үткән. Ул үзе белән биремнәр алып килгән. Әйдәгез, Биремнәргә күчик. Игътибар белән тыңлагыз. Алмагачта алма үскән, бишәү булган барысы. Өч алма коелып төшкән, ничәү калган барлыгы? Әйе, икәү. Бик дөрес, балалар. Яхшы, булдырдыгыз. Алдагы биремгә күчик. Игътибар белән карагыз. Ике бер төсле тупны табарга кирәк.

Шулай итеп, төлке дә теремкәйдә яши башлаган. Ничә хайван яши теремкәйдә? Әйе, дүрт. Төлке ничәнче булып килде? Дүртенче. Шулай. Матур гына яшәп ятканда, теремкәй янына аю килеп чыга. Аның да теремкәйдә яшәп каласы килгән. Аю теремкәйнең бер алдына, бер артына чыгып караган, ләкин берничек тә керә алмаган. Түбәгә менеп, морҗадан төшмәкче булган. Менүе генә булган, теремкәй ишелгәндә төшкән. Хайваннар көчкә генә чыгып өлгергәннәр. Теремкәй җимерелде. Әмма хайваннар бергә дуслашып, яңа теремкәй төзегәннәр. Алар үзләренең зур, матур өйләрендә дус, тату гаилә булып яши башлаганнар, ди. Ә сезгә иеш итеп санау таякчыкларыннан теремкәйне төзергә тәкъдим итәм. Рәхмәт сезгә, балалар! Миңа сезнең белән сәяхәт итү ошады. Ә бүгенге эшчәнлегебез ахырына якынлашты. Сау булыгыз, дусларым!